Helo bawb a chroeso mawr i Taro gyda Nia. Os taw dyma'r tro cynta i chi ddod i'r sianel, croeso mawr i chi, a bydden ni mor ddiolchgar os ych chi'n joio'r darlleniad yma, os byddech chi'n tanysgrifio a rhoi bys bawd lan i fi ar ddiwedd y fideo, plis. Mae pob peth bach fel yna'n helpu fi gyda'r sianel. Beth ni'n mynd i wneud heddi yw edrych ar yr wythnos sy'n dechrau y nawfed o Dachwedd 2025. Ok, ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos, a wedyn ni'n mynd i gael neges fach wrth ysbryd fel gair o gyngor. Ok, so beth fi'n mynd i ddefnyddio heddi yw yr Wandering Star Tarot Deck. Mae hwn yn dec lyflu, mae'r dylunio arnyn nhw'n hyfryd. So, ysbryd, croeso mewn heddi. Allwn ni, please, cael cerdyn am egni'r wythnos sy'n dechrau ar y nawfed o dachwedd 2025, please. Egni'r wythnos, please, ysbryd. Please. Egni'r wythnos. Waw, oce. Okay. So ni'n defnyddio dec y Wandering Star a'r cerdyn cyn da mas yw'r seren. So'r seren, oce. Okay. Mae cerdyn y seren, roi fe fyna chi gael gweld. Okay. Mae cerdyn y seren yn sôn am wella. So falle bod chi wedi bod mewn um, amser lle chi wedi bod um, tyn bach yn isel, felly bod chi wedi bod yn delio gyda lot, lot ar eich plat, oce? Okay? Ond mae'r cerdyn yma yn dangos, wel, nawr yw'r amser, wythnos hyn, wythnos yn dechrau nawfed o dachwedd, i ddechrau gwella o hwnna. Oce. Falle bod chi wedi dechrau gwella o beth i chi wedi bod yn mynd drwyddo. Oce, mae'r cerdyn yma'n gweithio chi. Nawr yw'r amser i wella, oce. Mae'r cerdyn yma hefyd gallu fod yn seren yn yr awyr, oce. Falle bod rwy'n yn disgwyl lawr yno chi, disgwyl mas amdano chi, oce. Falle bod chi'n mynd i stepio mewn i'r spotlight, oce. Falle bod chi'n mynd i wneud rhywbeth wythnos yma sy'n rhoi chi ar lwyfan, falle. Ok. Ond prif neges y cerdyn yma, a beth sy'n mynd i fod yn um, addas i ran fwyaf o chi wedyn ni, yw bod chi'n dechrau gwella. Felly bod chi'n dechrau cael tyma bach fwy o hunan hyder nawr, a chi'n dechrau felly rhywbeth newydd sy'n mynd i wella chi. Okay. So dyna egni'r wythnos. So nawr ysbryd, gewn ni garden, please. Beth yw sial... O, na, ewn ni ddim ar un am y gormod wedi gwmpa mas. Beth yw sialens um, y grŵp lyflu sydd yn ni fan hyn ar YouTube, ysbryd? Beth yw sialens wythnos sy'n dechrau y nawfed o dachwedd? Beth yw'r sialens, please? A, fi moyn hon. Right. Y sialens yw y gwas o ffyn. Okay? Gwas o ffyn. Dyna fe fyna. Okay? Nawr, gyda'r cerdyn yma, fi'n gweud dyna fe fyna, ar y llinyn, mae'n new i fi. Okay? So gallai fe fod menyw yn dod mewn i chi. Mae'r ffin yn siarad am pethau fel uh, pethau sy'n um, tanllyd iawn, sy'n um, lot o basiwn, um, dod â felly cyfle mewn i chi, felly cyfle bech creadigol, neu rwy'n yn dod â, rwy'n yn dod â um, newyddion i chi am cyfle felly creadigol. Mae'r ma, ffin yn i wneud â um, bod yn greadigol, uh, wneud pethau a wneud penderfyniadau sy'n mynd i rili really neu chi dimlo'n dda. Okay? Mae hwn hefyd gallu fod yn berson ifanc sy'n dod mewn i'ch bywyd chi, neu felly bod person ifanc yn eich bywyd chi ar y funud. A maen nhw'n dod â egni newydd, ydyn nhw. Mae pobl ifanc a just egni a sy'n byd mynd i stopo nhw. Ok, a dyma'r egni fi'n cael o'r garden ma. Ok, so mae fe'n egni positif iawn yn dod mewn. Ok, so nawr, mae hwn yn sialens i chi wythnos ma. So'r sialens i chi trwy'r garden ma, mae hwn yn gweithio fi, bod eisiau chi, falle, dim becso cymaint, A beth i beth mae pobl yn meddwl yn dan o chi. Am rwy reswm fi'n cael y neges na, dy'r cerdyn mae, oce. Okay. A mae, os ych chi moyn wneud rhywbeth sy'n ei chi dimlo'n ifanc, oce, okay, cerwch chi wneud e. Pidwch becso beth mae pobl arall yn meddwl, oce. Okay. Os ych chi moyn wneud rhywbeth, ty beth yw e, cerwch chi wneud e. Achos y sialens i chi yw i ddod drwst yr um, timlad yn o felly o fi ry hen i wneud hwn, neu o fi ry hen i, i, i gyfansoddi can nawr, neu o fi ry hen i uh, fynd i ganu karaoke, neu o fi ry hen i, i wneud celf nawr, o, o, mae hwnna, mae'r amser yna di mynd. Ok, mae'r cerdyn yma'n gweud na beth yw'ch challenge chi i ddod drwsto hwnna a wneud beth sy'n teimlo'n dda i chi. Ok, dyna'r neges fi'n cael o'r cerdyn yna heddi. Ok, diolch ysbryd, allwn ni please gael um, cerdyn nawr, neges wrtho chi ysbryd, um, wrtho'r ysbrydion i please roi gair o gyngor. Beth yw cyngor Wythnos y nawfed o Dachwedd, please. Beth yw cyngor yr wythnos? Cyngor yr wythnos. O, oh, oce, okay, gwas arall. Gwas y pentacle. Oce. Okay. Mae gwas y pentacle yn siarad am arian yn draddodiadol, oce. Okay. So gwas y pentacle fyna, chi'n gweld honna? menyw yw hon hefyd, ar yr dec yma. Okay. So mae, mae gwas y pendecle yn sôn am arian, felly cyfleoedd newydd i wneud arian, felly byddwch chi moyn wneud rhywbeth gwahanol, dych arian, felly byddwch chi moyn prynu rhywbeth newydd. Okay. A falle bod chi moyn prynu rhywbeth sy'n mynd i wneud chi dimlo mwy ifanc. Falle bod chi'n mynd i gael um, y gwynedd wedi wneud, okay? os ych chi, chi'n fenyw, os ych chi'n ddyn, llwch gael y gwynedd wedi wneud lan i chi. Okay? O falle bod chi'n moyn mynd i gael um, stael gwell newydd, neu rhywbeth fel la, okay? Mae'n gweithio chi, wythnos yma, ceirwch chi'n neud e. Newch rhywbeth bach gwaniath, okay? Newch rhywbeth sy'n tymau bach Yn wahanol i beth chi arfer wneud felly. Ok, na'r timlad i fi'n cael o'r cerdyn ma, ok. Um, Mae'r ma timlad ifanc yn yn dod drwyddo'r darlleniad yma ar y funed, so wedyn ni, wythnos yma, mae eisiau chi gael tymach o hwyl, ok? Newch rhywbeth sy'n hwyl i chi. Triwch pyd o becso am eich dyletswyddau cyment, felly, wythnos yma. Ok, achos mae Mae lot o hwyl yn hwn, a, a byddwch chi'n gwella drwy cael tymor bach o hwyl, fi'n teimlo, achos mae'r ddoi was yma, maen nhw'n ma nhw ysbrydion ifanc, falle bod plant ych chi, falle bod doi mab, dwy ferch, merch a mab ych chi, oce? Okay? Sy'n mynd i ddod, sy'n mynd i wneud pethau wythnos hyn, sy'n mynd, sy mynd i wneud chi dimlo'n well, oce? Okay? A'ch sialens chi yw cymryd hwnna arno, oce? Okay? Gwellwch, gwellwch wythnos yma, neu beth wedau. Oce. Okay. Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gymryd cwbl o gerdiau arall jyst i gadarnhau'r darlleniad yma. Um, gewn ni'r dec ma fi'n credu, y Light Sears Taro. Gewn ni tymor bach. Ysbryd, gallwn ni gael Tipyn bach fwy o wybodaeth am egni'r wythnos, y seren, beth... Mae'n grŵp lyflu ni yma ar YouTube yn gwella o wythnos yma. Yr wythnos yn dechrau'r nawfed o dachwedd 2025. Gallwn ni please cael neges. Just e, neges mwy clir am beth sy'n mynd mlaen wythnos yma, please. A beth sydd gyda ni? O, reit, oce. Okay. Yw brenin y cwpanau. Oce, okay, mae hwn yn gweithio fi. Brenin y cwpanau yn siarad am emosiynau. Oce. Okay? A mae brenin y cwpanau, mae fe wedi dod o hyd i emosiynau hunan. Oce. Okay? Mae fe'n teimlo'n gryf yn emosiynau hunan. Mae fe yn deall ei hunan. Mae fe yn... Um, arweinydd, mae'r brenhi- mae'r mae pob brenin yn y dec yn arweinydd, oce? Okay? A mae hwn yn y llun, mae, mae fe'n mae fe'n hapus yn ei hunan, oce? Okay? So wedyn i wythnos yma, bod chi'n gwella eich emosiynau, oce? Okay? Chi'n stepio mewn i egni'r brenin fan hyn. Mae hwn yn gweithio fi, felly bod chi wedi bod tyma bach um, falle rhy emosiynol am rhywbeth a nawr chi'n gwella o fe, falle bod rwy'n wedi upseto chi, oce? Okay? Mae rwy'n wedi gweud rhywbeth ddim rhy nais amdano chi, oce? Okay? Ond nawr chi'n gwella o hwnna a chi'n stepio mewn i egni'r brenin fan hyn. So beth bynnag sydd wedi falle upseto chi yn y gorffennol, chi'n OK nawr, chi'n dod yn well, OK, achos chi'n stepio mewn i egni'r brenin, a mae brenin y cwpan yn brenin lyflu. Mae fe'n frenin sy'n sy'n rili really edrych ar ôl pobl yn y teulu, OK? Mae fe'n ma fe berson chi gallu rili really ymddiried yno, OK? Mae fe fath na o berson. So chi'n dod wedyn ni mas o lle le chi wedi bod yn teimlo falle mae chi'n eisiau am rhywbeth, a chi'n dod nawr, mae'ch emosiynau chi'n dechrau balans o mas a chi'n dod nawr mynd i egni'r brenin. So mae hwnna'n egni lyflu am wythnos hyn. Okay. Nawr, uh, allwn ni gael tyma bach fwy o wybodaeth amdano'r um, gwas y ffin, please. Gwas y ffin, please, ysbryd. Allwn ni gael cyrden i jyst rhoi neges bach mwy twfwn i ni am gwas y ffin. So sialens yr wythnos. Pa mae gwas y ffin yn sialens, please? O, oh, rhaid, achos mae eisiau... Rhaid. Symud mlaen. Oce, okay. mae'r wyth o ffin dych chi fan hyn. Mae'r wyth o ffin yn siarad am symud mlaen. Dyna wyth o ffin. Oce, okay, chi gael gweld. Mae weithiau ffyn yn siarad am symud mlaen gyda rhywbeth yn gyflym, oce? Okay? So wedyn ni, sialens chi wythnos hyn yw symud mlaen o'r, or gwella, neu symud mlaen i wella, oce? Okay? So ma, chi wedi dod i'r pwynt na le mae rai chi ddechrau gwella, mae rai chi stepo mewn i'r mewn i'r um, egni yma o'r seren sy'n gwella chi a'r brenin. Brenin yr cwpane, oce, okay. brenin y cwpane. Mae eisiau chi stepo mewn i hwnna. Challenge chi wythnos me yw symud mlaen gyda hwnna, oce? Okay? Achos allwch chi symud mlaen a allwch chi adael ty beth o ddim yn gret tu ôl i chi am yn amser nawr i chi symud mlaen a gwella, oce? Okay? So dyna beth wedi am hwnna. Oce. Okay. Allwn ni please ysbryd cael um, cerdyn arall just i tyma bach fwy o, i ni gael tyma bach fwy o glirder am y neges i chi ysbryd moyn roi i ni heddi. Beth yw, beth yw'r reswm am gwas y pentacle? Beth yw'r reswm am gwas y pentacle? O, oh, right, oce. Okay. Na beth yw'r neges? Gwas yn blwyddyn teclau, oce. Okay. Mae'r pimp o gwpanau gyda chi, ond mae fe rhwng ffordd wyth, fel i fi gael gweud. Okay. Os bydde'r pimp o gwpanau rhwng fel hyn, okay, mae hwnna'n dangos bod chi wedi bod yn timlo'n emosiynol am rhywbeth. Falle bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd oedd yn bwysig i chi. Ok. Mae'r cerdyn yma yn siarad am galar, so fel fi'n gweud, felly bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd, ok, a chi'n rili really gweld eisiau nhw. Ond nawr, gyda'r cerdyn yn wedi droi rownd, mae hwn yn dangos bod chi'n gwella o'r galar. Oce? S'moch chi'n timlo mor wael am bethe ragor. So, mae timlad i fi, chi'n bod, mae'r ma, ma, ma llened mae gyd yn siarad am wella, oce? Okay? Mae eisiau chi wella gyda cerdyn y seren, oce? Okay? A'r cerdyn yma, a mae hwnna'n dangos bod chi yn gwella, a mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, chi gallu gwella, oce? Okay? Sy'n eisiau chi dimlo mor isel ragor. Ok, sy'm eisiau chi dimlo'n isel, achos bydd popeth yn iawn, ok? A mae'r person hyn fan hyn, ok? yn gweithio fi bod yr, bod yr arian da chi i wneud ta beth chi moyn, ok? mae digon o arian da chi, so, so chi'n becso am na. A chemosiynau chi sy'n eisiau gwella fan hyn, Oce. A chi'n dod drws y galar nawr. Chi wedi colli rhywbeth. Felly bod chi wedi colli swydd. Felly bod chi wedi colli ffrind. Oce. Felly bod chi wedi colli um, eich gŵr neu'ch neu gwraig neu plentyn, oce, okay? felly bod chi wedi colli rhywun. A nag yw hwnna'n meddwl felly bod, bod nhw wedi marw, oce? Okay? Mae hwnna gallu meddwl bod nhw wedi, bod nhw wedi mynd bant i fyw rhywle, oce, okay? a bod chi ddim yn gweld nhw rhag o'ch chi'n timlo'r golled, OK. Ond, ti beth yw'r golled? Chi'n dod drwsta fe nawr a chi yn gwella. OK. So wythnos yma, mae eisiau chi gymryd yr wythnos i wella chi. Neu dyna beth yw neges yr ysbrydion wythnos yma. OK. So be fi'n mynd i wneud nawr, jyst i orffen y darlleniad yma am yr wythnos sy'n dechrau'r nawfed o dachwedd 2025. yw cymryd cerdyn, jyst neges fech i orffen, neges o'r yngylion i chi, oce? Okay? Neges fech jyst i roi cadarnhad ar bopeth i chi. A jyst machobeth gobeithio, gen i weld beth sy'n mas. Gallwn ni gael cerdyn o machobeth, please. Cerdyn o gyngor, reit, oedd honna mae'n dod mas, gewn ni hon. So mae'r cerdyn mae'n gweud, chi di dorri ar agor, oce? Okay? chi 'di cyrraedd y mwya isel chi'n mynd i chi, chi mynd i dimlo, okay? a nawr mae'n amser i fy mlaen, a mae eisiau chi ymddiried yn yr ysbrydion, ymddiried yn Dyw, ymddiried yn y gofod, ta beth i chi'n credu, okay? mae eisiau chi ymddiried yn fe nawr, achos mae pobl rownd i chi Nid dim ond yn y, yn y bywyd 3D, fe 3D, okay? ond yn y bywyd ysbrydol hefyd. Okay? Mae pobl rownd i chi yn disgwyl ar eich gol chi. Os maen nhw'n mynd i gadael i pethau i nafu chi, okay? Os maen nhw'n mynd i adael pethau i frifo chi o gwbl, okay? maen nhw'n mynd i helpu chi i wella o ty beth i chi wedi bod yn brifo o. Okay? So, neges gobeithol wythnos yma, bwys. Oce, okay, neges lyflu i chi am wella, am ddod drws pethau, a mae'n iawn i chi symud mlaen. Mae'n iawn i chi symud mlaen. Felly bod rai chi wedi teimlo, felly bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd, a chi'n chi teimlo'n wael am beth wedi symud mlaen, oce? Okay? Os mae hwn yn mynd i fod yn neges addas i bawb, ac fi jyst yn gweud, mae'n hyn, mae rai o chi, chi'n timlo tymau bach yn aiog yn byth di symud mlaen. Okay? Smudwch mlaen, smudwch mlaen, achos y sialens chi yw timlwch yn ifanc, timlwch yn ifanc, smudwch mlaen gyda pasiwn, gyda tân, okay? A mae hwn yn gweithio chi cerwch amdano fe, te beth yw e. So te beth chi wedi bod yn teimlo'n aiog am, falle fel rwy'n ni'n gweud, falle bod rai chi wedi colli swydd a chi'n teimlo'n aiog am beth i mynd am swydd wahanol nawr, oce? Okay? Ond cerwch amdano fe, oce? Okay? Cerwch amdano fe a gwellwch o te beth sydd wedi nafu chi o'r uh, sefyllfa chi wedi bod drwyddo, oce? Okay? Mae'n amser i wella wythnos yma. Oce. So diolch yn fawr i chi gyd am wylio heddi. Gobeithio bod y neges hyn wedi wneud synwyr i rai o chi. Oce, fi'n gwybod wneud fe ddim synwyr i bawb, ond gobeithio i rai o chi bod e wedi wneud synwyr a bod chi'n cael tymed bach o